Goşa minaraly medrese irki seljuk döwrüniň Erzurum şäherindäki arhitektura ýadygärligi. Medrese sekizinji asyryň soňunda, dokuzynjy asyryň başlarynda bina edilipdir diýip çaklanýar. Birnäçe ýyldan bäri bu ýeri muzeý hökmünde ulanyp başlanyp, ol häzirki gün hem dowam edýär.

Medrese Anadolynyň iň uly medresesi diýip hasaplanýar. Takmynan otuz bäş-e kyrk alty metr ölçegde bolan medrese iki gatly, dört eýwanly, açyk howludan ybarat. Jübüt minaraly medrese, şeýle hem çaklamalara görä, Hatuniýe diýip atlandyrylyp, ol Alaeddin Keýkubat birinjiniň gyzynyň medresesi hem diýilýär. Medresäniň esas täç gapysyndaky tapylan bezegler seljukly daş ýonmasynyň gaýtalanmajak nusgasydyr. Bu daş nagyşlaryna ösümlikleriň şekili beýan edilipdir. Jübüt minaralardaky turkuaz reňki dykgatyňy çekýär.

Üç asyra ýakyn bolan Erzurum öýleri özüniň taryhy bilen her bir gelen syýahatçylary haýran galdyrýar. Ýene bizem häzir şu taryhy öýlerde ýerleşýäs. Bu ýerde on bir sany öýi, şol sanda-da bir hany birikdirilip, şular ýaly gadymy muzeý döredilipdir ekeni. Ýagny bularda han diýmek kiçi kerwensaraý diýmek manysyny berýän ekeni. Erzurumda ähli öýler taryhda-da, häzirki wagtda-da synamyzda ýakyn ýakyn gurlan. Sebäbi nämede? Bu ýerde gyşyň aýazly bolýandygy sebäpli öýler birek bire golaý gurlupdyr. Şol sebäpden diýip aýdýarlar. Her öý çen bilen kyrk-elli metr kwadrat ululykda bolup, ýekeje hüjreli öýlerdir. Jaýlaryň gapysy biri-birine garaşsyz. Jaýlar. uly howluly, tamdyrly, pekili planda gurlupdyr. Togsanjy ýyllara çenli ýaşalan öýleriň köpüsi taşlanan ýykyk halynda ekeni. Syýamy demir tarapyndan jaýlar eýelerinden satyn alnyp, bu öýleri asylky durkunda dikeldiş işleri geçirilip, ýigrimi müňden gowrak antiki zatlar sergilenip, etnografiýa muzeý halyna getirilipdir.

Bu ýerde çöregiň bişirilýän ýeri bolupdyr syýahatsöýüjiler. Garbanylýan ýerler hem ine şular ýaly agaç germewli, ýagny agaç oturylýan ýer bolmak bilen, bu ýerde häzirki döwürde-de naharlanma mümkinçiligini döredilipdir. Jaz kebaby, Türkiýede Erzurum şäherinde meşhur hasaplanýar. Bu kebap kese goýlan guzy etini közüň üstünde aýlap taýýarlanýar. Jaz kebap, ýatyk döner ady bilen-de tanalýar. Jaz sözi ermeni-gruzin dilinden alynma söz diýip hasaplanýar we çiş diýip terjime edilýär. Erzurumyň Gutulyş söweşiniň ýüz ýyllygy mynasybetli bizem syýahatda wagtymyzda dabara geçirildi. Erzurumyň baş meýdançasynda dokuz ýüz on dokuz kilogram agramynda ja kebaby bişirilip, dabara gelen adamlara paýlandy. Bu-da bolsa kebabyň Erzurumyň meşhur milli tagamdygyny ýene bir gezek subut etdi hem-de uly kebabyň taýýarlanyşy dabara gelen adamlary haýran galdyrdy. Jaý kebap bilen naharlanýan adama haýallyk bilen, azlyk bilen, gyzgyny bilen iýer ýaly saçagy alnyp berilýän ekeni. Tä doýdum diýýänçäň, hyzmatçylar çişligi getirip durýarlar. Kebabyň tagamy diýseň süýji ekeni. Elbetde, etden taýýarlanýan naharlaryň ählisi hem süýji bolýar. Kadyýew dolamasy Erzurumyň esasy süýjüligidir. Hasda Remezan aýynda otuz günläp halkyň saçagynyň esasy süýjüligidir. Ýumşak kadyýewi hoz, ýumurtga, bal, un, suw arkaly taýýarlanýar. Elbetde Erzuruma syýahadymyzyň çäklerinde biz bu ýeriň halk oýunlary bilen tanşýas, ýagny folklor çykyşlary bilen. Elbetde häzir olar barada birnäçe maglumatlar öwreneris, ne topar biziň ýanymyzda, ýagny halk oýunlarynyň ady bar diýip atlandyrylýan ekeni. Häzir agzalary bar, olar bilen söhbetdeşligimiz dowam eder. On iki ýyldyr.
On iki ýyllap men Erzurumda bar folklor toparyna gatnaşýan. Toparymyz Erzurum şäher häkimliginiň sport klubuna degişli. Klub adynda oýnarys.
Türkiýäniň bar atly tansy Gündogar Anadoluda meşhur tansdyr. Bu tans erkekleriň hem-de gelin-gyzlaryň ýerine ýetirmeginde tanalýar. Erkekler bu tansy esasan on alty adamdan ybarat bolan topar bolup ýerine ýetirýärler. Tans bir hatara düzülip, biri-biriniň ellerinden tutup oýnalýar.
Medeniýetimizi tanatmak üçin zähmet çekýär. Bar tans medeniýeti türk taryhyndan Orta Aziýadan bu sebte şu günümize çenli gelip ýeten. Tansda söweş wakalary, gündelik ýaşaýyş durmuşlary janlandyrylýar.
Halk oýunlaryňyz näçe bölege bölünýär? Erzurum ýöresini şu an Erzurumda aýdymly, oýun görnüşli on dokuz sany bar tansy bar. Biziň size bu günki görkezýänimiz dört sany görnüşidir.

Ýaryşlarda şeý ýapdyňmy? Hawa, ýaryşlara gatnaşýarys. Geçen hepdede Türkiýäniň Halk oýunlary federasiýasy gullaryň arasynda bäsleşik geçirdi. Şol ýaryşda bolsa biz Türkiýäniň ýeňijisi bolduk. Türkiýe çampion bolduk. Köp sag bol.
Bar tansynyň ýene-de bir görnüşi bar. Oňa ýapyk bar diýip atlandyrylýar. Ýagny hatarda duran adamlar biri-birlerine ýakyndyryp oýnaýarlar. Açyk bar tansy bolsa biri-birinden ara açyp oýnalýar. Gelin-gyzlaň bars atly tansy has-da sallamly emaý bilen oýnalýar. Kämahal tans aýdym-saz bilen ýerine ýetirilýär. Erkekleriň tansy has-da çalasynda. Biz Erzurumyň ýene-de bir meşhur ýerleri bilen tanyşmana ýola düşdük. Erzurumyň Uzindere şäheri rahat şäher diýip yglan edilen bu ýer ajaýyp tebigaty bilen meşhur.

Käbir ýerlerinde çekinýän ýerleriň bolýar, ýöne esasly at näme? Bu kölüň üstünden synlamak täsirli syýahat, bu ýerde gyzykly zatlary görmäne mümkinçilik berýär. Diýseň täsirli boldy biziň häzirki, ýagny ýüp üstündäki gezelenjimiz kölüň üstünde. Eger-de bu ýerden demirgazyk taraba on iki kilometr geçip barsaň, Tortum şaglogyny görüp bolýar. Turtum çaýynyň kölüniň akymynyň soňuna çenli kyrk sekiz metr beýiklikden aşak inýän Turtum şaglowy Türkiýäniň we Ýewropanyň iň uly şaglowydyr. Turtum şaglowy esasanam maý, iýun aýlarynda ýagmyryň bol bolýan döwri tebigy gözelligi bilen haýrana goýýar.

Gyrmyzy reňki bilen ünsüňi çekiji Ýer ýüzüniň täsin şekilleriniň içinde meşhur Nariman peri bajylary Gyrmyzy periler diýary diýip atlandyrylýar. Şemal we ýagmyryň topragy ýonmasy ine bu ajaýyp şekilleri emele getiripdir. Täsin tebigat döredipdir. Gündogar Anadolyda diňe Erzurumda şular ýaly täsinligi görüp bilersiňiz. Howwa dostlar, gadymy Anadolynyň taryhy şäheri bilen tanyşlygymyz ýatdan çykmajak täsirler bilen jemlendi.